Hey, oh. Hey, varume vakarowa holy ten eh, vakabatwa veve hamusi kuziziva samuona chakaitika njoti eh, handi munoziva ti ndosota mamisika videos makatini mavisualize manyama ztt visualize baba samukuona chima saka holy ten akadondifonera akati fanira kubatikira padeni vamufana ndiunoziva zvetechnology tiri hacking programming ana staff makatuni chichi ndakati hamudhara indoziva inini ndoita nge ai kaiva ndatobatikira padeni baba nditosvika padeni pamukoma mujaya ndakatosvika achitoexplainira kimberly achitoti vanhu vada kutondijairira ini kunze vada kutondijairira ona zvawakaita mota yangu iye cha aipopota makuruwani vandati ah, ko boo here ndobva ndatosvika pepe ah, saka ndobva atanga toudza kimberly bva atanga oh ndiye kamukomana wacho ndiye mukomana e, munongoziva kakavoisi ramujaya maiziva fa ndati ah, bo here mukomana zvanzi pinda mufana kupinda bva atonipa mushini maiziva bva ati baba itai unyanzi wenyu wee saka inini manje ndobva ndati ah, saka mukoma wangu mm, eh, eh, saka zvinhu zvakamira sei manje apa ndaitobvunzawo nyaya dzemari ka unongoziva ka nyaya dzemari dzinotonetsa nyaya dzemari ah, ndobva ati ah, eh, mufana wangu vanhu vakandijairira kainiona vakatopwanya pwanya moti yangu luke makaa vadatondijairira kunzwa vafunga kuti ndakabva mazino manje ini handina kutobva mazino sa ini ndanga saka apa hapana mari apa nechemoyo ndakatongoziva kuti mm, apa pakaipa sa amaona chii manje ndavana ngoti hamuona chii mukoma wangu hazvimbonetse rega titreke mafoni ese anga ari palocation iyoyo yanga tiri pashow maiziva bcause inini was there aka pashow haa ah, mukoma wangu ka kuzvishavani vakaputiswa ndikunyeberai vakatozopona nekujamba outstage vakanojambira kuseri vakanorowa matobo vakapinda nemusango amujaya anofamba kani uhm, anofamba but amuona chii aisonyaya taazotaura naye taazotaura nyaya yekuti kamubatiro katikaita vakomana karowa mujaya maiza samukuona chakazoitika chekuti ini nebva ndatora mushini nebva ndatanga kutreka mafoni ese anga aripo pashuwa sa pakabuda mafoni akawandisa ndosvika 500 phones sa ndichasaitika manje ndamazonoti ah tobva tandaselecta anga ari padhuze pestage maiziva saka takangoti toda ten vanhu chete but ah, taselecta ten mafoni anga ari the nearest because location yayo yakazochinja ndo vanhu vakajamba pastage vachirova mujaya maiziva vanga vakatomutsoma maiziva saka chakazoitika nchekuti um, Eh, kuti tizobata vanhu ava takatreka one phone bcoz ndoyanga nesignal hombe maiziva ndobva taitevera saka patakasvika padeni pemufese bcoz takatotongotora kombi iyo takatongomunda naye yakadaro maizivatandosvika padiva tadzokera kuzvishavane vatarova kombi takananga kuzvishavane maiziva tichisvika kuzvishavane kwekwi shavane kwekwi kumakorokoza mujaya anobva apfeka mask ini nangu ndini ndasina kupfeka mask ndandikangopfeka kepi yangu ndakangovhara maziso chete but ndaionera padhuze apa zve one meter up chete saka manje chakazoitika manje choti ah, tasvika peva ndabaidza mushini bva tatreka foni iyo bva taona kuti ah mfesi abva paden bva taenda aenda kuoutside zvishavane kune eh, kwamambo eh, kunonzi ameno ah, mambo wacho ah, ndatodhiba bcause isusu tata kutonakura nenyaya yacho maizo bva tasvika bva tarova kakombe bva tasvika kwamambo kwikuyo ah, bva tatobvisa bhutsu bva tatogara muvanhu mfesi aitoone nyaya dzake dzaitotongewa maizo saka itatogara papai vanhu vangoti ee eh, Vanetsa ingotasa tasa mujaya bozi anga akapfeka mask vakashaya kuti chii ndivana kuti amujaya ah, usacha iza ah, usacha ah, this time vanhu vakurova zana ndakamubata ruoko so ndakatomubata ndichitomusimbisa iye kuti aite uconfid maizamuziva pane pakatoipa saka isusu manje chaitongerwa mufesi uyu hatinambochiziva manama bhozi isu tangosvika majinda ramambo tikati eh, mbuya gobido eh, sumukai mutaure nyaya yacho maiza saka kagogo kacho kaitaura slow so vakatanga kuti Inini muzukuru wangu uyu eh, aiva nebirthday muna February saka takamwira doro doro namai vake nevanhu vese vanga varipo ipapo saka tichiri busy pakumwa doro amai vake vakadhakiwa ndobva ndatovaperekedza kunorara ndobva vatorara pamubhedha isu bva tasara tichinwiranira kuma 12 takazoenda hedu kunorara yeza mujaya akasara hake ari ega ari panze takati hamene kuda roda kumboseredzera sezvo ingoriwo birthday rake saka manje takazongoona mangwana makuseni amai vacho vakumuka uchichema ndikati ko ndakatovunza kuti ko nei mwana wangu ukuchemei ndobva ndiratidza foni Ah, imi zvanga zviri mufoni imomo zvanga zvisingaite nekuti mukaona chakaitika ndechekuti ah, amai pavakamuka vakabva vatora foni yemwana wavo ndobva vati ah rega ndione kuti eh, sezvo yanga iri birthday ah, Eh, timboona zvataiita pabirthday nemapictures vasende ipapo panosendewa ah, yanzi fesi eh, yoyo inosendewa saka manje ah, saka pavakabata foni ndopavakaona vhidhiyo remwana wavo ari pamusoro aitonakiriwa saka manje nyaya yacho ichaitika njokuti kuti amufesi ah, vanenge akanzi Nyaya dzacho dzaramba dzichienderera mberi mazuva mufesi anenge akarova masinde mhomz yake iri mvatura sex tape ah, saka mfana angatoriwo nemadhimoni mfana pakarova futi mujaya futi mfana aizovhura hombe sa mukona chakazoitika mandiyo kuti isu vatazobvunza kuti kuimya pfana imi muri kudei bva tataura nyaya yedu kuna mambo mambo bva vati ah eh, muri kuona chii eh, mukomana achakuratidzai vanhu vanganawo vakaita vakakurovai maizo saka mambo bva vapa machinda ake e, task yo yekutsvaga vanhu vava vakauya isusu bva tanzi namambo e, imi muchidzokera ekuharare e, munotora mapurisa e, mapurisa ekuharare e, ndo ane power cause e, kune majeri e, kunoku kuzvisha vane majeri totaura kuti hatina kusimba plus anogona kungobraibe wakabuda saka isu zvibva tatokwira kombi namujaya bva tadzokera kuharare maiziva saka titori kuharare zvaizvezvi maiziva saka mujaya asati andifonera kuti andiudza kuti eh, mapurisa amawana here andifa kuti subscribe mamalike maiziva kuti muone pati two yacho maiziva because mujaya ino asati andifonera kuti tikuita sei nenyaya yekuzvishavana maiziva saka ndifonera tibva takupai party two yacho maiziva ye mukuona chika guys this show was brought to you by ztt visualizer ztt visualizer mafia rinosota mamusical videos macartoon mavisuals manyama magraphical designs mamusic covers vanorova music marketing saka kana uri artist uri out there waiziva e, eh, batikira panhamba dzavo dziri pazasi apa whatsapp waiziva ubva sotirwa musical video rako music cover waiziva ubva maketirwa suma songs ako waiziva unopisa iwe unoswera wapo number one on trending